Helo, croeso i fersiwn arbennig. Os gennych chi'n syniad pa mor arbennig di'r sesiwn yma? Achos, dyn ni wedi recordio tair awr yn barod, ond nos am gweithio. Felly, dyn ni'n dechrau eto. Achos, mae pob penod o Colli'r Plot yn wahanol ac yn arbennig. Ond mi ddechreuodd efo ti'n Dafydd. Neu di egluro pan bod ti'n gorfod dal y teclyn na i dy geg cyn siarad efo ni?
Wel, dwi wedi dod i fyny i Feirionydd yn arbennig ar gyfer y sesiwn yma. A gyna anffodus, ddes i yma Meddwl bod fi'n gwneud ffafr hefo pawb a'r genedl, a wedyn sylweddoli bod fi wedi gadael y meicroffon a'r headphones lawr yng Nghaerdydd. Ac oherwydd hynny, doedden ni ddim yn gallu recordio am yr uh, cyfnod ydyn ni fod wedi drefnu yn wreiddiol. Sori.
Mae, oce. Okay, Ti'n edrych yn cool, do. Ti'n edrych yn cool. Ond ydyn ni'n cael... Diolch, o'n i'n mynd i ofyn, ydyn ni'n cael dweud Ti'n cael ychydig bach o un. Erbyn hyn, yndan.
O.
da ni'n gorau ail gychwyn hwn o'n lle.
da ni'n cychwyn o fan. Well i gliro di bobl mae dall pam bod ti wedi dod i Sifirionnydd. Um, diolch yn fawr i sesiwn fawr dog eilla neu sesiwn fawr digidol. A dyna'r tro la, dwi'n mynd i ddweud dol, a ni ddim mewn i hynna. Ond nhw sydd wedi gofyn i ni recordio hwn yn arbennig iddyn nhw, a pw bynnag arall sy'n gwrando a a ma' nw 'di gofyn i ga'l thema Meirionnydd. Felly ma'n neu' sense 'c'os ma' Siân... Pa ran o Feirionnydd wyt ti Siân?
Yym pen dryn felly dwi jy- dwi yn Meirionnydd. Wyt. Swn i'n cerdda chydig bach fod cws o'n i ddim.
Paid a cered. A Manon er... Paid a cered. ...er i ti ga'l dy fagu ochra Bethesda Pa ran o Feirionydd wyt ti? Dwi yn ne Meirionydd ym Mrod y Synni.
A dwi reit y canol, Dolgella. A wedyn Dafydd... Ti rhyngtha ni.
Dwi rhyngtha chi.
A wedyn, o'n i'm yn meddwl bod gen Dafydd unrhyw gysylltiad efo Meirionydd, ond dyn ni'n anghywir, Dafydd.
Mae teulu mam yn dod o Feirionydd. A dyna lle ydw i rwan, yn Llanfair, yn ymyl Harlach. Heb feicroffon, uh, ond dwi yn Llanfair, yn Harlach. A Galed... A dyna pam dwi'n gorfod. O ie.
A Galed, oedd ti'n gwybod tan heno bod yna ffasiwn leia i Feirionydd?
O'n i yn gwybod am Meirionnydd. Nes i cwrdd â rhywun unwaith a gofyn e lle oedd e'n dod a nath e gweud Meirionnydd. Cesail Cymru, wedodd e. Achos wedi, os ti'n meddwl Cymru fel siap rhywun, fi'n byw yn y cesail. Oh, yes. Ddim ond port o'n nhw.
Cesal y ceisiau ddiddo. Gofyn. Oh, a fi'n yn poeni am y gair Oh, dear. Beth bynnag. Mae'n rhywbeth sydd efo'r um, efo fanner o'r rhaid. Da chi gweld banner? O, oh, bendant.
Mae mor gwmol werth i googlo. Mae yna eifr. A hael. Yeah. Ac awyr las. A da ni'n gallu neud hwn ar, ar shared screen. Da ni'n gallu weld o ar shared screen. Os, os ti'n dall sydd yn neud, go ahead. De, dwi'n mynd.
Dwi'n mynd i dwtio byd, dwi'n mynd twtio rhywun bwt yma arall. Na, paid.
Ys rwy'n yn eisiau sgrin, nid yn ni'n...
Ie, ie, dyna beth dwi'n mynd i dweud. Oce, okay, tra mae o'n chwilio dde, Manon, o'n i'n dall bod ti ddim yn siŵr lle oedd ffinia si feirionnydd.
Wel na, achos da ni wedi cael gyfres o gwestiynau yn dod cyn um, dîm tu ôl i sesiwn fawr, ac o'n i'n meddwl pan o'n i'n meddwl am yr atebion i'r cwestiynau, lle mae Meirionnydd yn gorffen. A dwi'n gwybod y reit dda yn yn ardal yn hun, achos bod Meirionnydd yn gorffen efo Afon Dyfi. A'r môr.
Ond tua'r... Ie, a'r môr. Wel, ni bi a'r môr hefyd, mae fo. Um, ond i'r gogledd. Ond ni'n meddwl bod port y Meirionnydd. Na. Na. Na.
Pyn ti'n croesi'r cob, ti'n gadael Meirionnydd.
Aled, mae rhaid i chdi adael i fi share screen er mwyn dangos y fflag yma.
Yn iawn nawr, Dafydd.
Ydy hwnna?
Dafydd Llewelyn has Whoa. Oh, really cool.
Na ni.
So, Gwanas dy'r un ar y gwylod. Wedyn, Sian... Ah, oce, da ni gwybod chdi di'r hael. Oh.
Na ni, da psychedelic yn ni. Oh, mae'n ffantastig o fanna. Pwy, pwy feddylio?
Oce, okay, beth di cefndir y fflag yna? O, rhyw- Glas! Ar ôl sesiwn fawr dog allan, nath rhywun... O'n i'n mynd i ddau.
Dwi fod i wybod, ond dwi Ocê, di anghofio. pwy
Pwy smociodd rhywbeth a wedyn meddwl, o, oce. Os da rhywun yn gwybod beth i cefndir y fflag yma? Wel, o'n o'n i, ond dwi di anghofio, sori. O, on.
Dwi'n meddwl... Mae o ryw frwydr yn rhywle.
O'n ni beidio sboilio fo efo'r gwirionedd, ie. Ie. Ddigon o hwyl tydi? Na fo.
Geith o fynd dan, da fi. um, da chi eisiau fi ddangos o'n ymchwil chi'n sydyn, na, na i'n fynd drwy ddo'n gyfrif, achos nes i sbio, nes i googlo Meirionnydd, ynde? Gyda llaw, dwy en sydd yn Meirionnydd, ynde, Sian?
Ie, yeah. a un yn eifionydd, a dwi'n mynd all pam. Dwi'n am chwaith. Dwi'n dwi gorau sbio yn y geiriadur bron bob tro bron. Beth bynnag, estalwm dde, Meirionydd oedd oedd o afon dyfu yn y de i'r afon mawddach sydd ddim llawer pellach o Dolgellau. A wedyn o Aberdyfi i'r Hopell Fawr, sef y mynydd da chi'n pasio pan da chi'n mynd o Balam Dolgellau. Ond mae'n nes at Dolgellau. Felly, bychan iawn oedd o, ac oedd ar dudwy a phenllyn a mawddwy a hynna ar wahân. Um, ac oedd tan y nawfed ganrif, oedd Meirionydd yn deyrnas annibynnol, efo llwyth o frenhinoedd a, a llwyth enwa, a rhywun gorau nes i ffeindio oedd gwrin farfdrwch ab cadwaledr. Ac os gai, dwi braidd yn hwyr gael babi wan dw, ond tason ni wedi. Swn i wedi alw fo'n gwrin farfdrwch.
Neu... So mae'n neud enw cath iawn, se. Neu Gary, fel oedd ei ffrindiau fo'n galw. Gary.
Wedyn, de, uh, y siferionnydd, fel da ni'n gofio fo, gath o'i greu yn 1284. Lle mae yna spel yn ôl, di. A fel na fuodd o fwy neu lai, tan 19... 96 pan gath o'i wneud yn rhan o Wynedd yn swyddogol. Ac erbyn hyn, dyn ni'n South Gwynedd.
Aled, neu di edrych fel bod gen ti ddiddordeb, plîs.
Mae'r gweddill o'n ei llwyddo i wneud. Wel, o'n i'n meddwl bod hwnna'n ddiddorol. Oeddech chi ddim lle?
Mae peth um, bod wedi bod yn annibynnol. Dwi'n eitha diddorol. Ti'n gallu dechrau yes meirionydd.
A'i syniad sesiwn fawr Dolgella di denu cynulleidfa? Just gofyn di.
O'n i'n meddwl sy'n ei roi cefndir i chi, er mwyn helpu chi ateb rhai o'r cwestiynau.

Na, i lot o doilets a, a ti di... a, a ti di ffeindio rhyw ddilledyn crand ar y diawl. Fel, fel arfer pan da ni'n neud colli plot, ti'n gwisgo baseball cap, smocio a rhegi fel trwpar. A heno ti di gwisgo rhyw flowsan grand. Wel, flowsan. Dwi'n mynd i crand. Flowsan.
Diolch, David. A, a mae'r ma gwall hefyd. Gwall.

Just, nes i just gweld talcen. Er byd meddwl, mae'n gwestiwn gan as.
Oce, oce.
Oce, mae'r pwyllgor wedi um, wneud llwys o gwestiynau ni, a cynta de, dwi'n meddwl bod o'n effernol anodd i ni ateb. Um, enwch eich hoff nofel sydd wedi lleoli Meirionnydd Neu oes 'na un fysa chi'n yn hargymell fod eraill yn ei darllen? Wel dwi me'wl sa well i fi roi rheol fan 'yn, 'dyn ni ddim yn ca'l enwi nofela'n hunan er ma' 'heini sy'n dod i'n meddylia ni.
Dwi 'di roi rheol i'n hun i beidio enwi rai'n gilyn- i'n gilydd chwaith achos ma' 'na bach yn Oce ma' hynna braidd yn di felly 'dan ni'm yn enwi'n hunan na'n gilydd. Ma' ma' hyn fatha Desert Island Discs ydi heblaw am y Beibl.
Ti'n cymharu 'n gwaith ni efo'r Beibl.
O gwaith Shakespeare. Wel oce ta yym Siân ti isio ateb hwnna gynta ta? Pa be' 'di dy hoff nofel di? Dy lleoli Meirionnydd.
Dwi'n gobeithio bo fi'n iawn o ran ffinia' 'de. O Tŷ yn y Gorchudd. Mm. Ydy'r un amlwg. Oh, Sian gofio am hwnna. A fi, nes i ddim ystyried fel yna fel Meirionydd yn dod iawn. Sut nes i anghofio? Dwi beth iddyn nhw.
Do.
Do, nes i ar y googlo pen yna i wneud siw bod fi'n iawn, ond dwi'n iawn. Oed, cys mallwyd ydy'r ffin de.

Be sydd wedi allan o feirionydd? A? Rhywbeth o ar, ar wahan i Angharad Price. Fi'n byd, na gwrs. So ni'n awgrymu da Dewi Prysor Brithill.
O, oh, diddorol. Chi'n mm. dewis yr un yna?
Achos honna ddyn nofel gyntaf i fi i darllen o'i eiddo fo. Ac er bod, dwi'n meddwl bod o um, yn naturiol mae lladd Dyw yn gret a bob dim, ond swn i'n dweud na brithyll o ran cymeriadau ydy y rei sydd hefo fwy o potensial, dwi'n meddwl. Dwi'n jyst yn mwynhau gymaint ar stwff prysor.
Wel, yr un dwi wedi dewis de, nath ysbrydoli prysor, sef Cyw Hael. Twm i all, neu mm. llaw piano. Ie. Ah, si ystyried yeah. hwnna fyd, mae'n rhaid i ddweud, yn lyflu. Yeah. A hwnna, a mae'n fos o bobl di anghofio amdani braidd do. Um, Gaf di mm. gyfres dyledu, dwi'n mynd dweud, ond o, dwi'n cofio ni wrth y modd efo'r llyfr. A chwarae teg, i t'w'm fo fo a rei ddwytha i dyle bo' fi'n sgwennu hefyd felly ma' gynna i lot i ddiolch iddo fo. Yym 'c'os nath o neud dwy do ciw wy- ciw haul ciw dôl ag o'dd o fod i neud trydydd un doedd? Ciw êt. Ond ddoth hi ddim. O'ch chi bod i chwerthu man na, nathoch chi ddim?
Joc oedd hwnna, ie. O na, na, ond mae wir, cyw, cyw hael, cyw dol, a cyw ei... Hael cyw dol, cyw. Dyna pam nos am sgwennu hi felly. Modd golygu.
da ni dal yn waiting. o, da wan. Felly, Manon, dwi'n cymryd bod ti wedi dewis yn gwahanol.
Do, a nes i ffeindio hwn yn eitha hawdd, deud y gwir. Dwi wedi dewis teulu Lord Bach a Geraint Fôn Jones. Wrth Dwi'n gwrs. caru'r nofel yna ynde. Dwi jyst yn meddwl, mae'n t'mo' saga deuluol, mae'n teimlo mor authentic. A mae'n un o heina fedri di fynd yn ôl ati, ti'n gwybod, o hyd, dwi'n jyst yn wrth fy modd efo yym arddull Geraint Fôn Jones hefyd. o- unwaith eto o'n i 'di anghofio am honna a hefyd pan nesh i ddarllen honna o'n i tynnu'n het. A gath o lot o bres i sgwennu honna do? Gath o grant Cyngor Celfyddydau ynddo fo? Do, do, do.
Wel odd o'n haeddu o.
Oedd a a t'mod ma' ma' ma' jyst yn rywun ma'n awdur sy 'di jyst cynhyrchu petha mor safonol yr am amser eitha hir a dwi me'wl weithia' pan ma' pobol yn neud hynna ma' nhw'n tueddu cael ei anghofio achos ti jyst ti'n gwybod bod nhw'n mynd i fod yn dda. Neud rhywbeth arall da eto. Ia. Ia, yeah. dim mae hynna wir. Pa flwyddyn gafodd hon ei chyhoeddi? O, oh, sgyn i'n syniad. A, a i ddeitha chi wan, cos dwi wedi hel yn llyfrau, ne... Talk amongst yourselves, a i ddeitha chi. Ond nes i fwynhau yn y gwaed hefyd.
2000, 2008,

O, a fi. Dwi'n meddwl... O!
Llafduw.
O, a fi! Diolch! S4C, da chi'n gwrando?
Ydy Dewi Prysor di noddi y podlediad yn y sgael? Ti'n be, mae nofelau Dewi Prysor yn teimlo fel meirionydd i fi hefyd. Mae meirionydd yn gymeriad yn y nofel, a dwi'n mynd... Fe dra'n dychmygu tynnu 'wbath fath a lladd Duw neu yrm madarch allan o feirionnydd a roid o yn r'wle arall fedri j- fe- fedri gweld sut mae'n gweithio mae o'n... Ond dyna, dyna pam nes i ddewis British. Achos o'n i'n meddwl, mae'r cymeriadau mor... Ti'n gwybod beth ydych chdi'n dweud yn gynharach ynglyn â Twm Iall? Bethan. Mae yna ddiniweidrwydd yn perthyn i, i'w gymeriadau fo, does, swn i'n dweud, ar straeon. Mae yna rhywbeth cynnas, mae yna rhywbeth anwyl. Mm. Mm. Hefo Dewi, mae yna on bach mwy o edge, mae'n bach mwy o fi'n perthyn i'r, i'r hiwmor, a dwi'n meddwl bod o'n fwy, dwi'n meddwl gwybod, mae o'n hiwmor, mae'n gallu bod yn rhywbeth eitha calad, dydy. Ond mae o'n rhywbeth mor iach, mae mor naturiol. Wyt ti atgysio? Pa'r un nes di ddewis ta? Ie. Manon. Lladd byw.
Ie.
Yeah. Sydd yn rhyfedd, mm. achos yn ymhe... Dwi'n yn gwybod os... Dwi'n yn cofio os di'n enwi lleoliad yn efo. Ond pan o'n i'n darllen hwnna, port oedd o'n ymhen, sydd ddim yn meirionydd, fel dwi'n gwybod. Ond dwi wedi anwybyddu hynna, wedi dewis hynny. Ond nes i, er mwyn gwneud siŵr, cos o'n i'n na o'n i'm yn cofio bod o 'di enwi nunlle, a nes i ofyn iddo fo, ma' llaeth Duw yn Meirionnydd dydi? A mae'n ges i ateb, yndi. um, o'n i'n meddwl os o'ch chi'n gallu rhoi di ochr a Bethesda fyd. Na? Hmm, cymuned chwarelyddol. Dwi'n mwyn, dwi'n mwyn gwybod, dwi'n just yn Efo lladd gyf... Nofelau Dewi i gyd, dwi'n meddwl bod... Mae o'n creu ffilm mor glir yn ymhen i. A dyna pam dwi'n meddwl sa'n neud ffilm. Ffilm, fysa.
Ond, gai ddweud... A hefyd, o ran British... Sorry, gwaneth. O na, o'n i jyst dweud, swn i'm eisiau fo wneud ffilm o cig a gwaed, chos ar ei honna droi'n stumog i, a dwi wedi dweud hyn iddo fo. Ond lladd Duw,
O dwi dal ddim 'di darllen Cig a Gwaed 'c'os mae o'n bobol lot fwy tyff na fi 'di deud hynna so dwi'n mae ar shelf o fana. Meddylia anhygoel gallu sgwennu rhywbeth sydd yn rhoi stumog rhywun. Meddylia pŵer, di hwnna. Mae rhaid chdi fod yn, mae rhaid chdi fod yn, mae rhaid chdi fod yn goblin o awdur i fedru, t'mo, ysgogi teimlad mor gry o hwnna. Lle mae'r lle mae'r oen? Lle mae'r ddafad?
O'n i 'di ddeud. Am bod ni wedi bod yn recordio ac yn ffaffian mor hir, oedd yng nghi fi eisiau PP, felly dwi wedi agor y French Windows, a wedyn mae'r defyd. Dych chi'n hapus efo'r sŵn defyd? Dyna ni am Meirionydd. Helo. Meirionydd. Um, rei, y cwestiwn yna, o pa, pa nofel fysa ti'n toi'n ffilm David Llewellyn, y cynorchydd?
Ond mae rai i ddweud, swn i'n cytuno efo Manon, yr er stwff dewi. A dwi'n syni mewn gwirionedd na does na neb wedi mentro i roi uh, cyfres i dewi. Sori, allai ddim cadw gwyneb sydd pan fi'n clywed y sŵn brefu yn y cyfres. um, ond mae, mae, mae stwff o, unwaith eto, 'sa ti'n gallu dewis ystod eang o'i, o'i waith o. Achos mae gymeriadau fo mor real, dyn nhw. Dyna, dyna, a hefyd, dwi'n yn gwybod os da chi, ond hefo'r nofela cynnar, mae i benodau fo yn fer iawn iawn, mae'n mwy na lai fel golygfeidd, Mm. Felly mae, mae gen ti rhyw fath o strwythyr yna'n barod. So mae o'n cynnig i hun yn naturiol, swn i'n adlod.
Wyt ti'n mynd yr un ffordd, Sian, neu sgen ti'n arall?
O, prosor y sicr i lawr, yr dair gynta di, ffefryn. Um, o gwneud ddau beth arall i lawr, drychwll, Sian Llywelyn. Mm. A hefyd, os licio gweld mwy o stwff ma' bin- defnyddio Mabinogi. Dwi gwbod bod Lleuan Wen 'di neud ond ma' 'na lot lot mwy yn y Mabinogi ac yn Meirionydd i neud iws ono fo 'fyd. Ond fel mae'n digwydd mae 'na gyfrol ar y ffordd does Manon? Yym straeon byrion hir gan yy nifer o awduresau lle 'dyn ni 'di yym sgwennu un fersiwn modern i o Rei o Ferched y Mabinogi. A dwi 'di darllen un, Manon ydi Manon, ddim 'di darllen un fi.
Don, o'n i'n meddwl bod ni fod i drafod yn gweithio'n hynna'n... Na, o ie, di hynna'n... O'n i'n meddwl bod ni fod i drafod gweithio'n hyn. Sori. Mae Angharad Thomas di sgwennu un am blodeuwedd yn hwfro hefyd. Rei, mae reit da. Oce. Yym. Iawn. O hwn dwi ca'l cwestiwn yma. Yy fedrwch chi feddwl am berson hanesyddol o Feirionnydd sy'n gwneu' chwip o gymeriad mewn nofel neu i ddrama? A dwi'n mynd i ofyn hwnna i Siân gynta'. O, os i lot o bobl lawr ddeu gwir. Yym os dwi'n gor'o' dewis un, Huw Llwyd. 'C'os dwi me'wl bo' rywun sy'n mynd i graig mewn canol afon a dŵr yn mynd rowndo fo i ymarfer pregethu ac sydd efo ryw ddiddordeb od braidd mewn gwrachod a ballu a crefydd ia huw llwyd. O unwaith arall gan bod gen ti fwy nag un. Genai arall oce oce yym Ellis Wyn, Morgan Llwyd, Cynwal John Jones, Maes Sgarnedd.
Yy a wedyn dwi symud y Pwy wedodd sori? Pwy 'di Cyrnol John Jones? Cyrnol O 'na th- Cyrnol John Jones oedd un o'r un nath arwyddo'r warant i ddienyddio Siarl y cynta. Ma' jyst y syniad bo' rywun o Maes Garnedd wedi gneud hynna. A wedyn dwi isio criw o bobol lot fwy diweddar t'mod pobol fatha Clough a Bertrand Russell a Richard Hughes bobol deallusion Saesneg... Hmm. ...ddoth yma a swn i jyst yn licio dwi'm yn gwbo m- mwy am s- be' odd agwedd y gymuned Gymraeg at heina. Mm. Digfydd. Gadw sy'n eich i fynd.
Be am Dafydd, wyt ti'n gwybod am bobl o hanes Meirionydd ar wahân i dy nain? Heb, heb le ni'n tair.
Wel, digwydd bod e, oedd brawd taid oedd o'n sgwennu lot. uh, John of John. A pan oedden ni'n clirio tu yn ein, ddethon ni ar draws i lyfrau fo. A mae, mae rai fi ddeud, mae be mae Sian yn sôn am, y gymdeithas, ti'n gwybod, yn y 5 a'r 60au, mae yna gymaint o ddeunydd yn ei lyfrau fo, mae rai fi ddeud. Dwi'n dwi mwynhau ffordd i mewn yn heini, ond hefyd, Dwi'm yn gwybod os ydych chi yn gyfarwydd â'r awdur Lewis Lloyd? O, oh, ia.
Yeah. Ia. Yeah. Wel,
na gwy, gwanes? Na.
Ti'n gweld, mae'r ddwy arall yn gwylledig. Um, oedd, um, oedd Lewis Lloyd yn ddarlithydd yng Ngholeg Harlech ac oedd o'n arbenigwr ar y byd morwrol. Oedd wedi sgwennu lot hefo Aled Eames. Ah, am bermo. Ie, yeah, na chdi. Ie. Yeah. Wel, oedd Lewis Lloyd yn byw drws nesau i nain. Oedd. Oedd. Nes i ddarllen pan o'n i'n sgwennu llanw, o'n i'n darllen lot o waith Lewis Lloyd. O, ti'n gwybod be, na chdi gymeriad, achos pan o'n i'n iau, o'n i'n dod i aros i ddi nain yn aml. A wir i chdi, oedd o'n gymeriad mor ddifur. mor, mor ddifir. Oedd o'n quirky, fydda personoliaeth quirky. Oedd, oedd. Oedd o'n slabyn y foi, oedd o'n anfarth y foi. A wir i chdi, dwi'n cofio rhoi, dwi'n cofio cynnig pas iddo fo i, um, i Harlech, a mam yn diawlio, achos dwi ddim yn cweith yn siŵr os fysa o'n ffitio mewn i'r car i ddechrau. Ond wir, wir i chdi, oedd o'r person anwyla so ti'n gallu gael, oedd o'n gawr oedd hi yn gorfforol, ond oedd o'n fwy mor, mor anwyl. Ac oedd gen fo danc pysgod anferthol yn ti. A wir i chdi, o'n i'n arfer, achos pan o'n i'n aros yma lle, o'n i'n mynd draw i sgwrsio fo yn ddyddiol, ac oedd jyst yn sôn am hanes Llanfair a hanes yr ardal. Oh. Wir chdi, nes i ddysgu gymaint gyda fo. A mi fysa fo'n gwneud mi, mi fysa fo yn gwneud testyn drama, dwi'n meddwl. Gwych.
Ond ni fysa'r capteiniaid llong oedd o'n sgwennu amdanyn nhw hefyd. Sa'n neis cael epic am llong yn gadael bermo, bysa?
Wel, bysa, ond hefyd, bysa ti'n gallu gael, bysa ti'n gallu cyfuno i fywyd o gyda bywyd y capteiniaid oedd o'n sgwennu amdanyn nhw, achos oedd o jyst yn gwirioni ar y môr, to. Mm. Wedyn, mm. am mae'r llyfrau, dwi'n gwybod, mae gen i fo lyfrau trwchus uffernol um, yn ymwneud gyda gwahanol longau oedd hi, o, oh, wir i chdi. Mae, mae ei lyfrau fo jyst werth i darllen, le.
Dwi'n mynd i llyfrgell. chwilio am Lewis Lloyd. Um, o gen ti rwy'n arall, neu dwi'n callu symud ymlaen at Manon?
Na, cedi at Manon.
Ceo Hanon, yr, y, y cymeriadau hanesyddol well, okay. Mae gennau
gynna i lyfr i ddangos i chi pwy dwi wedi dewis. Okay? A mae'r ma llyfr yma, mae'n ma, ma es, iawn? O, Ah, yndi. bala. Bach o bala. Ti'n Ie. iawn? Mae just...
Sa'n neud ffilm anhygoel bysa, achos mae'n just yn fwy mor ddifyr. A just dwi'n meddwl y ffordd mae pobl di sgwennu amdano fo dros amser hefyd, fatha... Oedd o'n ddyn ddrwg 'de o'dd o'n neud petha' uffernol a ma' 'na ryw t'o' be' ma' hanes yn neud pan ma' am- amser yn pasio ma' bron yn troi pobol i fewn i'r o direidus eto. Ie. Scamp bach drwg. Go iawn odd o'n t'o' wir yn eitha horrible ond Ia jyst cymeriad difyr yn seicolegol dwi me'wl. O edrych ymlaen. Dwi ofn bo' fi 'di deud yna 'wan achos ma' 'na ran ono fi go wir isio isio sgwennu'r nofel yna so neith neb ddwyn y syniad yna plîs. Gai coch bach a bala? Gewn ni ddim ŵan nachan.
Ond fi yym un o'r cymeriada dwi 'di dewis o ti 'di gorffen gyda llaw o' gen ti un arall?
Do, do. Na. O na.
Mae Haf Llewelyn wedi cynnwys y cymeriad yma yn ei nofel Mab y Cychwr, ond o'n i'n meddwl bod 'na fwy i ddeud. Huw Nana Hen, um, oedd yn byw ym mhlasty Nana uwch ben Llanfachreth um, yn y 15 wythdega ffor 'na. A nath o ail godi plasty Nana'n ofnadwy o grand achos o'dd o'n drewio bres ond doedd o chwaith ddim yn ddyn da ac o' gynno fo elynion sef teulu Llwyn a teulu Rhengwrt yn 'i mysg ac oedden nhw jyst yn horrible 'fo'i gilydd. A mi natha nhw i... Wel dwi meddwl ma' nhw ar i ddeud wrth yr awdurdoda bod o 'di torri deg mil o goed neu deg miliwn? Deg mil o goed yn anghyfreithlon yn lle ma' coed y brenin rŵan. A gath o eu carchar am ddwy flynedd. Hmm. Yym a wedyn oedd un o'n nhw'n gor'o' cyfadda be' 'di purge ar un Gymraeg ta waeth. O' 'na lot o betha'n digwydd a o' 'na rywun 'di ca'l 'i ladd am chwara b- ond chwara bowls ar y Marian oddan nhw jyst yn ma' ma'r ma'r atgasedd 'na rhwng y teuluoedd jyst yn anhygol. Mae gennych chi ddynion Dolgellau yn paffio yn erbyn dynion Llawachres. O dwi'n gweld hwnna ffilm go lew 'de. Yym yn fideo yno. Yym a wedyn hefyd dych chi 'di clywed am Rhys Jones Blaena Rhyd y Main? Nath o sefydlu Cymdeithas y Lloerigyddion. Yym oedden nhw'n clem... Oedden nhw'n mynd... Pan oedd hi'n noson Lloegr neu noson Lleuad Llawn oedd o a'i fêts y Brydeigion os mwy na lai yn mynd i dafarn Hywel Dda i feddwi a sgwennu barddoniaeth a a camddihafio mwy na lai. 'Dyn ni'm yn gwybod yn union be oedd yn digwydd ond oedd o yn oedden nhw'n canu petha' masweddus a bellu yym gath o odd o ddim yn hogyn da ar ysgol a nhw yy dyna lle gath o'i alw'n mwddrwg a ath o i Lundan i fod yn gyfreithiwr ond dwi'm yn me'wl bod o 'di bod yn ogyn da fan 'no chwaith. Andros o storis ond y boi 'de? Dach chi 'di clywed am Cadwaladr Jones gath 'i grogi am ladd hogan o'r enw Sara yn Nolgella? Mae'n chwip o stori. Do. Do.
Dych chi eisiau chlywed oh, sgynnon ni amser? Dydy,
dydy Alan Llwyd ddim wedi cynnwys honna ni gyfrol. Nid i ddal y peth wrth y geg eto. That's it.
O.
Ydy Alan Llwyd ddim wedi sôn am yr achos yna yn ei gyfrol ddiweddara?
Ddylwn i wybod, ond dydw i ddim. ond oedd eigra di sgwennu amdani mewn cyfrol fach um, ffeithiol. Be mae Alan Llwyd i ddeud am ah, y stori?
Dwi'n siŵr bod o di... Dwi'n siŵr bod fi di... Bod i'n un o'r straeon a tho i chynnwys yn ei gyfrol ddario goheiddi llynedd. Dwi bron yn sicr. Adrodda'r, adrodda'r hanes yna i chdi os dwi'n... Okay. Oedd Cadwaladr Jones yn ffarmwr um, 5 ar 20 oed ac oedd o'n briod, ond nath o ddechrau potsian efo merch hun efo, yn ei 30au, sef Sarah Hughes. Ond nath hi fyw chiogi a'r sôn ydy bod hi wedi bod yn swnio'n yna fo'n bres a nath o golli limpyn a'i hitio hi ar ei ffen efo carreg a'i lladd hi. oedd un oedd o 'di panicio, a wedyn maen nhw'n sôn bod o 'di trio i chladdu hi, ond nath y cŵn ffindio hi, felly nath o'i chodi hi a trio torri chorff i ddarna, a rhoi nhw'n yr afon, a wrach wedi bod yn iawn, ond nath na rwy'n oedd yn croesi bont yr aran, dych chibod, wrth ymyl y lle siop kebabs yn dod i lle. Nathon nhw weld llaw neu troed ne' wbath yn sticio fyny yn y dŵr. O paid. A ma' nhw'n ffeindio darna mwy o ddarna ohoni yn yr afon. A wedyn ma' nhw'n ffeindio allan na fo nath a pan nath yr heddlu yna nath o gyfadda'n syth ia fi nath. A mi nath pobol Dolgella yym arwyddo petisiwn 8,000 onyn nhw yn deud peidiwch â'i grogi fo peidiwch â'i grogi o 'c'os ma'n enw fo iawn. er bod o 'di lladd Sara. Ond dwi'n gwybod, mae ma 'na gymaint o stwff yn hyn, ond mi gath o'i grogi ac oedd y boi wedi grogi fo, oedd bobl Dolgellau yn gweiddi yn efo ac yn bod yn gas efo pan oedd hwnnw'n trio gadael y dre. Mae'n mae andros o stori, achos mae gen ti'r ogyn 'ma o pawb yn licio, ond mae gen ti Sara druan. Fe fydda ni hi, cos o bobl yn galw hi, o, mae hmm. merch sengl. To, oedd hi'n gofyn amdano fo, neu oedd hi'n tri, trio, o, oh, come on. So ni wrth y modd yn drama neu ffilm neu nofel sy'n rhoi dy ddwy ochr. De. Hmm. A wedyn fi byr stori yna, iawn.
Okay. Felly, ydy hyn yn denu chdi ddod i fyny i Ddolgella ac i Feirion i ddaled? Clywed yr holl straeon difyr yma.
Ie, na ddim yn bysgota, dwi'n meddwl.
Bwrdd twristiaeth Meirionydd, dwi'n meddwl, mae Gwanas yr un i gadeirio fo. Na, dwi'n siŵr bod Alan Llwyd wedi sôn am uh, hwnna yn, darllena'r, er, di siŵr bod... Okay, fi rai fi weld. Pan jyst i Sara hi.
Ie. Okay. Be? Be di'r sŵn cnocio na'n cefndir?
Mae'r defaid yn tyb yn hyn. Hwnnw'n defaid.
Tra di sôn am Sara a Cadwaladr, i mi, dyna'r lleoliad sy'n heb i ddefnyddio mewn nofel neu ddrama. Bristir ffona o'r ochr yna, dog eich. Sa'n heb di ffilmio fanna. Felly fanna o'n i'n ffilmio. Felly, lle ti'n meddwl, Manon? Dwi'm yn gwybod os oes na lot o lenyddiaeth am y lle yma, felly allai bod na, dwi'm yn gwybod amdano fo. Ond mae'n twrog. O! Oh. Mae mae'n twrog mor neis. Dwi wedi bod yn cerdded yna ddiweddar a mae ma, ma yna jyst gymaint o hana. Ti'n gweld o'r adeiladau, ti'n gwybod, ti'n gweld o'r adfeilion a falle bod yna lwyth o hanes yna. Um, a mae o jyst yn lle mor... Ti isio sgwennu amdano fo pan ti'n mynd ti'n gwybod, mae'n un o'r llefydd yna ti'n teimlo'r hanes felly fan'na. A mae gen ti'r... Ond i rhai mae'n mae'n twrog ac yn llwydan i lawr hefyd. O ie. Yeah. A fydda i'n meddwl am nunlla. Ie. Yeah. A wedyn nes i roi trailer sganllwyd.
Oes yna reswm?
Mae jyst iconic dydy.
Mae yndi. A'r a'r neuadd bentre ddu dros y ffor. Ia!
Ac yr holl celebs Cymraeg sy 'di pî-pî yn y toilet. Jyst a'r toilet 'na'n gallu siarad. Mae hwnna'n ei drama yn toilet gan llwyd. Dwi'n...
Twyd. Ie.

na Bermo fysa'r lle oh. yn ei cyfres. Mm. Okay, meddylia di y hmm. cro... Meddylia di'r croes doriad sgyn ti fan yna. Dwi'n dwi, dwi meddwl bod Bermo just wir i chdi. Ar, ar, a hefyd y gwahaniaeth sy'n ar rhwng Bermo'n geia a Bermo'n rhad. Mm -hmm. Mae, mae, mae, mae cynnig i hun mor naturiol. De.
Ber mo heddiw neu ber mo chydig yn ôl?
No, swn i'n deud ber mo o bosib yn yr 8 a'r 90au. Achos dwi'n meddwl na dyna pa bryd nath o, ti'n bod, fynd yn wirioneddol yn le lle oedd pawb Mae gen i fy enw drwg, does? Waith mm. i rwy'n bod yn onest ddim. Mae ber yma, mae yna stigma yn gysylltiedig â ber yma, does? A, ond mae yna hanes ddifur i ber yma hefyd, oedd o'n arfer bod yn le ffyniannus ac oedd o'n arfer bod yn le llewyrchus. Ac erbyn hyn, tywod, mae o'n cael ei weld fel rhywle lle mae bobl, bobl ddwad yn cael ei roi yna. oherwydd dyn nhw'm yn gwybod be' arall i wneud efo nhw. Felly mae'r newid yna, mae'r traws newid yna. Ond hefyd, ti'n gwybod, hyd yn oed rwan, os ti'n mynd yna go iawn yn, yn, yn ytrach na, ti'n gwybod, os ti'n treulio amser yna, mae'n lle mor braf. Mae yna gymuned yna. Ond mae jyst yn ddiddorol achos bod yna sawl cymuned yna hefyd mewn lle mor fach. Da. Dyna di'r peth.
A hmm. ti'n gwybod, yr, yr ddelwedd ydy, da, um, bod Bermo yn rhywle fysa ti'm yn treulio amser yna o dy wirfodd. Mm. Ond mae o'n le, fel ti'n dweud, mae yna gymaint o lefydd anhygoel yna. Ac meddylia di amdano fo hefyd, mae wedi cael ei amgylchynu hefo ardaloedd gwledig a digon anial. Ac eto, ti'n trafod hefo bobl, a mae bobl i weld yn gwybod am bermo. Mm. Dwi'n dwi meddwl bod hwnna'n...
Swn i'n dweud bod Bermo lot gwell rwan nag oedd o'n yr 80au. Mae wedi mynd chydig bach mwy upmarket yn fy marn i de. Fel un oedd yn mynd i Sandals. Yndi, yndi. Ond rhaid i'n sticio yn y carpad da. Os ti jyst yn edrych ar y, ar y siopa, ti'n mynd lot o bethau hmm. reit high-end. Ond i fi, ti'n gweld... Hmm. Ond dyna, dyna pam swn i yn ei leol yn yr 8 a'r 90au, ti'n gweld? Ddifarach.
Mae Yn y 70au de, oedd yn hen Uncle Robbie ni yn cadw milk bar yna. Ac oedd o ei ffrind yn canu penillion. Fel la, i bobl. Felly mae di newid Yn y milk bar?
Yn y milk bar yn Bermo. Oedd o'n dipyn o gymeriad yn Corobi. Beth bynnag, um, os o rwy'n arall heb... Na, da ni gyd i ateb hwnna, do? Lleoliad. A hwnna oedd y cwestiwn ola? O, na. Un cwestiwn arall. Alla ni ateb hwn efo ien a na, bron. Be di'r farn am roi enw ffug ar leoliad mewn nofel neu ddrama? Ydy hi'n bwysig i gynnwys enw a llefydd go iawn mewn gweithiau llenyddol? Dafydd.
Dwi'n meddwl bod o yn braf bod chdi yn gallu cyplysu gwaith gyda ardal benodol. Achos wedyn, ti, ti, a, dwi'n meddwl bod o'n creu difyrwch, a mae'n creu mwy o ddiddordeb. Um, a hefyd, dwi'n meddwl bod o'n haws i greu darlun yn nychymig y gynulleidfa drwy leoli lle yn union uh, wyt ti wedi gosod y, y gwaith. Felly, swn i'n dweud, ar bob cyfri. Gai just gofyn beth yw'r swm plinc mewn tyn yma nawr la? Ie. Yeah. A, yeah, o'n wood burner i. Oh. Na. Dyma, mae'n wood burner i yn oeri. Wrach. Ond mae'n iawn, allai tynnu fa allan.
Paid o tynnu woodburner i allan.
O'n i'n bod to rwy'n yn gollwng. Wel, Sian? Na, mi fi di. Oce.
Be amdano ti? Dibynnu, dibynnu di'r atab de. Ys di? Mae o, mae gweithiau ar ein o fel ar, mae o ddim y peth iawn i wneud i eraill. A dwi'n meddwl bod ni hefyd, ys di, mae gen gerfon

Blaenau neu Llan. Ga i jyst dweud de, dwi mor jealous bod chdi'n abod o ddigon da i alw fo'n Gair Fôn. Dim fel starstruck, by, fatha, by proxy.
O ia, oedd o'n ysgu fi ti gweld, so dwi un o'i dweud Mr Geraint Fôn Jones.
Mr Jones. Ti'n galw fo'n chi? Ia, neu,
Ynddo. Mm.
Sa'n ni'n angael fo. Mr Vaughan Jones. Ie. Yeah. Mae'n anodd iawn newid, ia. Na chi, bendant. A dwi'n meddwl, dwi'n meddwl sy'n ni'n gweiddi ger fo yn y fod dros stryd.
Oce. Be fysa ti weiddi yna fo?
Sir, O just helo. So, yeah. So, da chi... Achos pan mae rwy'n wedi bod yn athro, mae'n anodd galw nhw'n unrhyw beth arall, dig, dwi'n cael bobl yn dal i alw fy'n, helo miss, a ti'n mynd, o, oh, go. O'n i'n cysau fod y miss. Beth bynnag, miss, neu missus, beth bynnag wyt ti, miss Stefan Ross. Beth ti'n meddwl am enwau llefydd? Yym
dwi'n cytuno efo Dafydd bod o'n helpu i i'r darllenydd dod... agosáu os lici di at y at y nofel ond dwi wedi wneud o sawl tro yym wedi rhoid enwau eraill a dwi'm cweit yn siŵr yy efo nofelau plant i gyd a dwi'm yn gwybod pam fatha achos dwi wastad yn gwybod lle am y le dwi'n sgwennu yn 'y mhen. Hmm. Mae wastad yn le go iawn. Am ryw re- dwi'n sgwennu lot ac am Llangefni. Does gen i'm gysylltiad efo Llangefni ond mewn sawl nofel yn 'y mhen i Llangefni 'di o. Ond dwi'n galw fo'n bethau eryll. Ie. Ydy hyn oherwydd ysdi ti'n ôl i be' sy'n poeni Dafydd lot am betha bod Cymru fach a pawb yn nabod bach ac wt ti ddim isio rhoid mwrdwr ne' rwbath
Wel dwi'm yn gwybod achos dwi licio... Yn yn traws 'lly 'da heb lle bo' chdi'n ypsetio pawb yn traws. Dwi licio y llefydd dwi'n sgwennu amdan dwi'm 'di tueddu sgwennu am lefydd t'mod sydd ddim yn lefydd neis ma' 'na wastad betha i l- i'w mwynhau am le does? Wedyn dw'm... A hyd yn oed yym efo Yym fi a Garron Ramsey yn ddiweddar. Dwi ddim 'di enwi Bangor er mod i wedi enwi strydoedd ym Mangor. Felly dwi jyst ddim yn gyson o gwbwl. Be' amdanach chdi Bethan? Be' amda- ie. Hmm.
Y nofel gynta' nes i sgwennu amdani nes i alw'r dre yn tredd ôl. Ond o'dd o'n hollol amlwg nad Dolgellau o'dd o. Ond dwi me'wl o'n i ddim yn gwbod pam yy ryw elfen o ddim isio i bobol dwi'm yn gwbo. 'W'rach bo' fi'n digon hyderus i gyflwyno Dolgellau i bobol a hefyd do'dd o'm odd o'n gymysgedd o Dolgellau llefydd eryll. Ond rwan, dwi'n gweld ychydig beth, rhywbeth chydig bach yn prisi i wneud, pam swn i wedi deud o gella? Achos dwi ddim wedi cuddio'r ffaith nad o gella ydi dwy nofel arall, a un hanesyddol. Um, ond... Hyder, ella?
Dwi'n meddwl na hyder ydi o. Mm. Um, Ond pan... Mae o hefyd yn dy gyfyngu di dydi? Yndi. Os wt ti'n rhoid enw iawn a sa ti'n ffeindio hanner ffordd trwodd o sa'n handi cael lladd-dy yn y nofel yma. A does 'na ddim lladd-dy yn yr dre.
Dyna pam nes i dreulio deg mlynedd yn sgwennu i Botany Bay cos o'n i'n gorfod cael y strydoedd o'n iawn, o'n i'n gorfod cael yr enw ar y cyfn... O! O gennyf dewis ond osod o'n Dolgellau ond Nes i ddysgu ngwers yn fanna. Felly ti'n cael mwy o ryddid yn gwneud rwla fyny. A hefyd mae dy ddarllenydd di'n gallu dychmygu lle hunan. Ond fi fel darllenydd, os di rwla wedi cael ei osod o rwla penodol, dwi'n licio mynd i'r lle hwnnw wedyn. a hmm. crwydro a teimlo ma' fi'n ail fyw'r nofel felly mae'n dibynnu dwi'n cytuno efo Siân.
Ond dewch i wirionnydd de.
A dewch i sesiwn fawr flwyddyn nesa. Ie. Yeah.
Sesiwn fawr. Oh. Gobeithio gawn ni sesiwn go iawn. Go iawn.
O, oh, ges i gynnal gweithdy efo bobl go iawn, o stafell go iawn bore yma. Nes i fwynhau. Oh, O!
Nes i gynnal un ar-lein ag o'dd 'na ddysgwr o Loegr sydd yn hoffi colli'r plot felly diolch yn fawr iawn Gareth. Ww. Ac odd o'n meddwl bod Dafydd yn ddoniol iawn. Helo Gareth! Dafydd odd o'n licio.

Diolch arbennig iawn iawn iawn, mwy nag arfer i Aled yma. Mm. Achos... Ia, mae wedi bod y sant! Da ni wedi bod yma ers dau o gloch pnawn yma.
Clymu weiar sy'n ei gilydd.
Na, go iawn Aled. Er bod chdi, er bod chdi ddim yn, yn dod o feirionydd, dwi'n meddwl allan ni'n ei chdi'n aelod anrhydeddus o feirionydd. Ti'n meddwl be, fel un sy'n hoffi seiclo, nes i sylweddoli wrth i chi siarad gymaint fi wedi seiclo yn Meirionydd. Oh, yeah. Da Coed y Brenin yn lle anhygoel. Mm. A hefyd yr hewl rhwng Harlech lawr y tywyn a ti'n bod ar hyd yr arfordir fyna, mm. hewl, a'r beic hewl dim yn yr haf ond prynu llawn, um, mm. twristiaid, ond chi'n modd, ar ôl nhw diflannu mis Medi, mae just yn anhygoel o'r hewl i seiclo a byddwn fi'n awgrymu unrhyw un i fynd seiclo'n wirionedd.
Ar hynny, ta-ta.
Wel, dyna ni. Diolch am wrando ar benod arall o Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio bod chi'n di mwynhau gymaint â ni. Os gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'w sesiwn fawr am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot.